Ɛyɛ yɛn nua bɛɛma funny face is in the custody of the police because watrɛte ne yere Vanessa sɛ ɔbɛbɔ no tuo na owia ɔno so aku ne ho. Nti me bisa wo sɛ these words that we say is it doing good or bad? Ɛnɛ Nyankopɔn adaroma me ne yɛn nua bɛɛma aba abɛhyia a few months ago yi nso ɔno so ɔta some words bi ne adeadeɛ. Nti no me be bisa no on his part no deɛ ɔno nso akɔ akɔ wie no. This is Medwom TV on the YouTube, subscribe na like, comment sɛdeɛ ɛbɛyɛ a you have the privilege to get whatever we do here. Na wo nso waka bi and this is the Medwom show. My name is Darling. Me nua bɛɛma. Darling. I have the privilege to talk to Big Aquis. dodoɔ no ara frɛ no Medwam. Na yɛbɛtwetwe nkɔmmɔ sɛdeɛ mede kan kaeɛ no. Akwasi,
social media deɛ, anaasɛ for now I can say you are one of the the kings that are trending on the social media. Na membisa wo, beef beef beef na ɛkɔ so no do you like it um,
didi kan no

um, so ohun sɛ maba social media ɛka biribi a ebia na obi na abɛka asɛm bi adeɛ ɛde ɛde ato me so na mabɛyi ma no Oh, okay.
yes okay. anaasɛ obi na abɛyɛ biribi ɛde atia me Anyɛ wo na dɛ. adeɛ no a wode bɛyɛ me no anyɛ me dɛ na me nso so mepɛ sɛ mema no hu sɛ deɛ ɔyɛɛ me no ebia mewɔ ano a mɛtumi akasa Oh, okay. but the way a mesi respect saa nipa korɔ no mpɛmpɛnso a mesi bu ne fa no, ɛno nti na ebia meba. Ɛna meyɛ obi wɔ hɔ nso a, woyɛ me nneɛma pii wɔ hɔ a, ebi wɔ hɔ nom de m'ani bɛtumi ahwɛ saa na memfiw, oh, menka ho asɛm, memma social media no so. Na ɛsɛ means sɛ wowo saa nipa korɔ no, m'adwene mu no, me m'adwene mu no, mebu ne sɛ woyɛ dog kraman. I see.
Nti no, nyɛ sɛ biara na mebua. Ana meyɛ obi nso a eh, social media hɔ no, ɛhɔ nyɛ eh, me field a mepɛ hɔ ba. Mempɛ hɔ ba. Okay. Okay.
Mm. Nti sɛ wohu sɛ yɛse me pictures ne me kasa bebrebe wɔ social media no a, mm. um, ɛwɔ sɛ ɛba mm-hmm. anaa ba. Mm-hmm. But mm-hmm. menyɛ obi a eh, mɛfɛn sɛ maha dan wɔ social media ɛhɔ. Mm.

ɛso sen the whole world ekuo biara mm. ɛso sen nigeria ɛso sen america ɛso sen ɛyɛ fɛn sɛ germany ɛso sen eh, london ɛso sen ɛyi eh, ɛfɛn eh, sɛ ɛm togo ɛso sen ghana mm. social media kuro no ɛso sen ekuo biara nti no ɛɛm sɛ wobɔ mɔden ɛna sɛ sɛ wode ɛwɔ sika kɔ ha dan wɔ hɔ deɛ a ɛna mhm. ɔbɛtena hɔ so far as a wɔte hɔ no deɛ ne sɛ dabi ada no nkurɔfoɔ ɛbɛ wɔ deɛ ɔmbɛka ade afa ho nti me bigger quiz deɛ social media hɔ no ɛɛ mekɔ hɔ but mente hɔ. good yeah.
social media hɔ no big akosi ɔkɔ hɔ yeah. nanso ɔnte hɔ yeah. na ansa na ɔbɛkɔ hɔ no na bibi ɛna asi mm. akosi um, mbisa o ayɛ sɛ wo ne lewin no issue yi ɛno nti na ma social media wokɔɔ hɔ yi kɔdwo wo ne no wɔ problem dabi sisi a woteɛ wo ne ne problem
Me ne Kwadwo nnya problem da. Tie no yie. Sesie a mete wo so no, me ne ni problem. Tie no yie. Kwadwo Lewin ɛyɛ obi a ɔpɛ m'asɛm. Ɛna me so mepɛ n'asɛm. Way back bɛyɛ mɛfa no sɛ bɛyɛ eight years to seven years no na me ne ne nyinaa wɔ boss nation no na yɛdɔ yɛn ho still a no saa deɛ no yɛ de ɛwɔ hɔ aa bɛsi ɛberɛ a ɛɛm asɛ misunderstanding kakra ɛbɛda a ɛɛ me ne ne ntɛm ɛfa ɛyɛ top key asɛnsɛm bi ho but. Asɛm no koraa mpo no kɔtwae. Oh, okay. Nti no, na ɛsɛ megu so ne kwadwo ɛyɛ fine. Ɔba ah, nkran a, mhm. ɔfrɛ me, me so mefrɛ no. Nti no, kwadwo deɛ, me ne nni problem biara. Ana asatena ase so no, me ne nni ɛyɛ problem biara. Wonim sɛ sisi a me ne wo ka se, Kwadwo has been, abekyɛ sɛ Lewin, has been assigned by Edi Odibiase football team no a ah, sisi a ɔkɔ akɔbɔ bɔɔl ama wɔn. At the same time, ɔsan yɛ ambassador for the team. Wo threat a wo threatee no wɔ movie industry mu na ama sɛsɛ w'agyae sini ɔko bɔ bɔɔl no anaa? Because according to him no, as I'm talking to you no, he is the highest paid footballer in Ghana. Woyi foreign uh, players no fi mu a, ɔno na ɔgye akatua ɛso paa ɛwɔ Ghana ha me na ɔkasa a ɛyi New Adubiasefoɔ asan sɛ ɔmmra mɛbɔ bɔɔl ma ɔmo. Nsɛ wama no adane footballer. Oh, dabi, dabi.
Kwadwo, kwadwo, kwadwo. mesansane kakra a ɛbɛda me ne ne ntam no mhm. ma mefa mfimfiri hɔ mesansane kakra bɛda me ne ne ntam no mhm. ɛyɛ me ankasa me papa mhm. ɛyɛ prophet adom kyɛdua oh, papa baabi a wo biara mekyia wo megye sɛ papa ho yɛ me ne kwadwo nyina firi ɛyɛ the same eh, ambrɛda from that uh, eh, sɔfo no ah, mo nyinaa mo sɔfo no no oh why ana eh, yɛn nyinaa asa afiri ɛyɛ efum baako ase ah, so, eh, papa no ti eh, papa mm -hmm. eh, na yɛn nyinaa yɛkɔ no wɔn asɔre mm -hmm. spiritual father ɛno eh, no mm -hmm. eh, nti no mintimi nka sɛ kɔdwa agya movie akɔ akɔyɛ footballer ah, baabi movie no deɛ kwadwo ɛyɛ ɛhɔ ɛne ɛyɛ ne passion mhm. a ɔwɔ ne sɛ he is now a footballer now um, sɛ kwadwo se eh, wakɔ ɛyɛ new adubi ase new adubi ase na ɔma san ne two years sɛ nkɔbɔbɔ na wonim bɔ ɔbɔ kyɛn no na kwadwo deɛ sɛ kwadwo deɛ kwayo kwayo kwayo kwayo kwayo wonyɛ player ti kwayo wonyɛ player wonyɛ player sɛn ti Kojo, wo a wohwɛ mbia no sɛ Lewe ka sɛ ɔyɛ player a, deɛ meme ka ne sɛ ɔnyɛ player because of sɛ player a Kojo nyɛ ne sɛ in ɛyɛ Ghana Artist Guild sɛ yɛkɔbɔ bɔɔl koraa mpo a obi te sɛ yɛne ankasa coach ɛyɛ boys boys Sɛ ɔse me boa pɛ boys boys na interview ne bisa sɛ kwadwo onim bɔɔl bɔ anase onim bɔɔl bɔ. Oh okay. Lewi no onim bɔɔl bɔ. Ah to the extent sɛ a whole team like ne odi bi ase ah. assign two years. Beba ba sɛ bɔɔl nankasa paa sɛ kwadwo kɔ bɔ bɔɔl no for two years no deɛ uh-huh. ɛna Lewi onim bɔɔl bɔ. Na sɛ mia mi tie sɛ mi mi bɔɔl bɔ sɛ Lewi. Meba. Uh-huh. Atas guild yi players no uh-huh. yɛ constant players a. Uh-huh. De bie bɛbɔ match biara no. Ɔmo ana ɛbɔ. Ɔmo ana ɛbɔ. Uh-huh.
Mɛfa n sɛ yɛ goal keeper ɔwɔ dankyɛn two ɛyɛ ɛyɛ efo three ɛyɛ otali okay. four ɛyɛ rastanene five ɛyɛ me so saa yɛ players ni gu akyire no mpanimfoɔ sɛ aboa no sɛ ɔde ne huhu ɛna ɔde wɛn ne bom sɛ ɔhwɛ defenders ni gu akyire no wotumi sɛ nyinaa no yɛne mu hu bɛɛ ne na de bɔ asan ɛtu bɛɛ ne na de bɔ asan for instance otali ɛna ɛbɔ three dɛ sɛ ɔbɛto rasta ne ne four na abɛto me so me five gyina kyɛw a ɛbɛ ɛbɔ na sɛ ɛna sɛ ba ɛyɛ six sɛ mhm. obi ɛmɔ yɛ six a mhm. obi te sɛ ɛyɛ ɛɛm yabranteɛ baako a ɛta ɛne ne ɛbɔ bɔɔl paa mhm. ɛɛ wɔnyɛ ɛyɛ ɛɛm star but ɔyɛ upcoming ɔne oh, na ɔta ɛbɔ yɛ six na ɛba ne seven position a ɛɛ lewin. anaasɛ kwakumanu oh, okay nti sɛ yɛkɔbobɔ obiara no a kwakumanu starte a mhm. lewin bɛba second half ah. anaasɛ sɛ lewin ba second half a kwakumanu nso so bɛ starte ah, so ɔte ase nti no ɛyɛ ade sɛ yɛ coach ɛyɛ eh, boys boys ɛnim sɛ lewin na hoɔden a ɔwɔ bɔɔ mu koraa mpo no ɛnu mhm. bɛɛ 50 minutes koraa

kwadwo ne ka yɛn no for now ɛmi yɛn kò bu ne mma yɛ ghana hia o. kwadwo ne n'anyɛ ɔno ne sɛ no otu obi ka kɔ baako mmienu bɛ sɛ yi pɛ na na ɔgya yi akwa remember sɛ ɛyɛ utv foɔ ɛde ɛbɔ ɛyɛ matches bi ɛwɔ ɛyɛ akra sports stadium ɛɛ ne ɛbɔ bi wɔ kumasi sports stadium eti mba akra sports stadium nso bɛbɔ bi na kwadwo ɛtumi bɔ bɛɛ ten minutes wɔsɛ mɛda goal obi a yɛ bɔ match kɛseɛ pa match de anim ɔsɛ ɔbɛda goal na yɛahyɛ one nil. yɛahyɛ one nil na yɛhyɛ one nil wie akonnwa si kyinkyin ɔbɛdagu na ɔba abɛda goal ame abɛte ahyɛ yi ah. aka bɛyɛ ten minutes ni apon ɔte kyinkyin ɔbɛda goal ne yɛkyɛ nyi ama lɛyɛ aba abɛda goal ne abɛbɔ ahyɛ yi ɔho nti sɛ ɛba sɛ ɛyɛ ɛfɛ nsɛ yi bɔɔl paa sɛ yɛasan no for two years ni deɛ i believe sɛ ɛɛ. Eh, alaji a wɔn ni ɔde bi ase ɛyɛ wɔn asan no football for two years ni deɛ mo bɛ nya anka mo nfa nsan ɛyɛ ɛɛ ɛfɛ nsɛ yi akabeniza ɛyɛ rastani ni mo nfa nsa ano anaasɛ bia mo nfa nsa akɔkuma ni mm. so ati aseɛ wɔn sɛ na wɔn bɛtumi abɔ mimi mom deɛ mɛmi wɔ akra mi ntumi enya ho ɛmba ni ɔde bi ase mɛbɔ but wɔn mu bɛn ɛyɛ ɛfɛ nsɛ kumase ɛyi deɛ ɛɛ ɛɛ akabeniza wofɛ na ɔbɛtumi abɔ hwɛ akabeniza ne fom de gyina hɔ mm. ewi osi wɔ height mm. bɔɔl fa so bɛtumi ahɛde ɛfa fom bɛtumi so abɔ kwakuma ni wɔ speed. wɔsa wo height kwadwo wo nan nyɛ ɔno nso sei wakɔ wakɔ eh, new ɔde bi ase ah. ɔde wɔn bɛba premier secondly no team for now betumi ahyɛ wɔn da so far as a ɔno wɔ hɔ no deɛ. bɛ bɛ bo ne date fatoɔ mm. sɛ sɛ kwadwo tumi bɔ ɛyɛ three matches mhm. for ɛyɛ the whole two years na me wohu me a ye ɛyɛ five thousand ghana cedis five fifty. wow kɔyɔ ɛni ɛboa mi o na sanka sika yi wobɔ two minutes a ɔse wobɔ no mbulukus na akɔ tra nkyɛn bɔkɔ na mi nya mi sika wari besrɛ wada. Um, i believe sɛ sɛdeɛ ɛyɛ wɔn team ɛɛ ɛɛ board no. Mm -hmm. afa de afa kwadwo ho no a mm-hmm. good uh, uh, idea oh, okay simply because say un say kwadwo eh lewin ka say wɔn ka say wɔn de eh, lewin start ɛyɛ eh, wɔn match mm-hmm. ebi a eh, wɔn bɛyɛ five minutes a one lewin ebe ebe puli crowd more more yeah wɔn a wɔn support ɛyɛ football wɔn bɛba wɔn a sɔpɔtɔ lewin ɛwɔ movie ɛwɔ movie mu nso wɔn nso bɛba. waka biribi afa ne school no ho. dabi dabi dabi kwadwo kwadwo mi ti mi nka biribi ɛnfa nfa ne school no ho da na deɛ wɔn ni sɛ ɛɛm mewɔ ɛyɛ ɛɛm tɛnɛ tv a ɛnɛ yi ɛnyakopɔ adum ɛɛm. ayɛ today's tv mm-hmm. um, ana issue bi bɛdaa hɔ for ɛyɛ kwadwo eh, ne school no mm-hmm. eh, bus a ɛkɔbɔ eh, ɛfɛn sɛ akora ketewa no kɔhyɛ bus no ase mm-hmm, ma nsensɛm bi saa siiɛ no ɛbɛda social media no ana meme platform so yiwasum me morning show no so no me producer ɛyɛ dj richie ɛbɔɔ saa video no mm. nti no me panel members no a ɛyɛ Kyrgyz na ɛkɔmɛntee saa statement no sɛ um, Lewin kaa na ɛsɛ abɔ ɛfɛn sɛ obi mm-hmm. deɛ ɔkeka kaa ho deɛ I don't want to go there because okay, okay. Uh, ɛnɛ no atwam nti no ɔno no ɛka saa asɛm no kwadwo I believe sɛ Lewin wɔteyɛ no anyɛ ne dɛ mm. nti Ɛɛm ɔse ɔhyiaa me ɛna ɔaproachi me ɛbisa me saa asɛm no. Kwadwo since then no menhuu Kwadwo biom ɛmɛ no bisa me saa asɛm no but I know definitely sɛ wɔne ɛyɛ boys boys ɛna ɛdii saa deɛ no nkɔmmɔ sɛ boys boys so so aka ɔno nso so no kane no baabi a na ɔwɔ no ɛyɛ Japa TV no boys boys so so aka saa asɛm no ɛwɔ hɔ. nti na ɛma kwadwo no susu bu fu boys boys nti wɔn nso mu boys boys a na wɔn kasa boys boys ho kwadwo wɔ suban bi sɛ sɛ wɔte sɛ obi aka ne ho asɛm a ohun a ɔnkasa ho. ɛɛ ɔno no se sɛ wo waka biribi afa ne ho na wonu ho deɛ a ɔbɛkasa ho nyɛ saa deɛ ɔno obi hu ɔno so. saa deɛ na kwadwo ɛkan no. Mm. meyɛ sure sɛ ɛbɛ sɛ ɛ ɛ ɛ ne tirim mpɔ no onim sɛ saa deɛ no ɛnyɛ so onim sɛ ebia ɛyɛ but ɛyɛ adeɛ a ɛɛ ɛɛ ɛnyɛ sɛ wobɛte sɛ ebi obi aka ne ho asɛm bi but wo expect sɛ nipa kɔ n'asɛm na ɔkan no ebia ɛɛ onu ne ho a ana abɛkasa no ho but the best way ni sɛ wɔte sɛ nipa n'aka asɛm bi sɛ afa ho a. wobɛ approach nipa no wohu na wobɛbisa no wobisa no a ne sɛ ɔno nso ɔfɛ no explanation bi ɔbɛtumi mm. explanation saa nneɛma no ade akyerɛ wo a na ɔno nso mm-hmm. akyekye ma yɛde ade akyerɛ wo ba sɛ wɔka sɛ ebi a eh, nipa no aka ho asɛm nti ohun no ɛwɔ sɛ ɔbɛpa wakyɛ wo dɛdɛdɛ mm. ɛba ne saa da biara no wo ne nkurɔfoɔ ebenya conflict every tom dick and harry day wo ne obi wɔ wantwi wantwi bi because nyɛ sɛ boys boys wo ne ne hyia wɔ o location so a wɔka saa asɛm ne sɛ boys boys so akɔtena ɛyɛ o tv so aka sei na boys boys kyerɛkyerɛ mu kyerɛ wɔ a ankwafa boys boys tiri mu ka mm. nti mimi deɛ ne sei no ɛnyɛ mimi mmom ɛna me bie ma no nka saa asɛm de kyerɛ no mm. but me panel member no as kejesi no ɛna kan saa asɛm no ɛda youtube oh, wobɔ ɛyɛ today's tv a wobɛnya saa asɛm no ɛwɔ hɔ ɛnyɛ me nam kan nti kwadwo sɛ wohwɛ video no so obi na ka kyerɛ wo sɛ sei na wate a ɛsɛ ka wopɛ video no ɛde ɛhwɛ dan sɛ wampɛ video no anhwɛ na mmom no wotie deɛ obi ka kyerɛ wo sɛ sei na ɛyɛ no asɛm no ɛda youtube wokɔ youtube no akɔbɔ a wobɛhu sɛ ɛnyɛ me nam kan mm. nti ne sɛ kɔbaa sɛ ne bu kɔfuu me sɛ mema kɔka saa asɛm no ɛno nti ɔne me ɛfɛ sɛ ɛwɔ wantwiwantwi no ɛnyɛ nokorɛ nyɛ na meka nti nyɛ sɛ kɔdwo gyina so ɛka sɛ ɔne mu wantwiwantwi ɛno nti da bi ɔbɛto me agya manu ayi no ase no ɔsɛ ɔhu me ana mm. wɔamfi me because of sɛ saa asɛm na mekɔkae no nti sɛ kɔdwo sɛ woka sɛ wohu me ɛwɔ gya manu ayi no ase na meme wɔamfi me a baabi a na meme wɔ no mm. ɛhɔ na na stars no nyinaa te mm-hmm. nti no meme hu a wohu me no a wɔama meme nkyɛn no ɛno na di ho adanseɛ sɛ wɔama stars no nkyɛn mm-hmm. because of sɛ mahu sɛ bigger quiz ɛte hɔ nti no ɛne menkɔ hɔ mm-hmm. ɛnso so na ɛbaa saa no ɛne sɛ obiara soso ehu ne sɛ ɛne ɛno ne nti na baabi a stars no wɔayɛ dɛ wɔama no ɛne otally ɛwɔ n'adwene mu ɛɛ kwapia ɛwɔ n'adwene mu ɛɛ ɛɛ fɛn sɛ stars ana wɔn wɔ hɔnom bebrebe ne nyinaa no mm. ɛwɔ biara adwene mu sɛ kwadwo ama yɛn nkyɛn mm. ɛwɔ hɔ but wo kwadwo no ɛnyɛ asɛm a ɛwɔ kan a anka ne nkwa wonim sɛ ebia one person ɛho ahinti ɛna ebia ma nkɔ ne nkyɛn nti ɛma ne sɛ akwadwo deɛ ɔyɛ no ɛnyɛ. okay kɔdwo wo deɛ waso a ɔse ɛnte saa pɛ video na wahwɛ wobɛhu sɛ nyɛ ɔno na ɛka saa asɛm no yo ah, na ɔsan ka asɛm mebɔ mɛmu ato ase sɛ mhm.
sɛ mɛka w'adwuma ɛho asɛm bɔne abɛto abɔnten mentumi nyɛ saa deɛ no oh nice ah
adɛn deɛ na kɔdwo me me me ne no Ɛwɔ a n'adwuma mu na dɛdɛ yɛ bi. Me sɛ wo sɛ me ne obi kura mpo ɛyɛ beef a ɛyɛ beef ne yɛ sɛ personal to personal. Ne sɛ wɔ adwuma a ɛde wɔ sakoa no adwuma a wɔ invest me ti mi nka adwuma no ho asɛm. Na adwuma no adwuma no egu a ɛdeɛ na mefa so yɛ no menya. That's it. Nti me ti mi nyɛ saa deɛ no.
Okay. Ɔka asɛm bi ɔsi ɔno kura ɔno nya problem sɛbe wode sika kura si ne kɔ ho na ɔyɛ adwuma a. hia sɛ ɔbɛfrɛ wo a ɔbɛfrɛ wo. Ɛnnɛ Kwadwo frɛ wo sɛ bra ne sɛte so a bɛkɔ. Ɛɛm
baabi a mɛbɛdi ne deɛ mentumi nkɔ. Mm.
Sɛ na wɔ nkran no. Sɛ na mewɔ nkran no, wohu sɛ. Nti sɛ kɔba sɛ adwuma no wotwa wɔ nkran yɛn. Ɛna me sɛ baabi a mɛbɛdi no ɛno yɛ baako ɛna tu adwuma no a meyɛ no ɛɛ esi ho sɛ mi na mi hosti ɛyɛ morning show ɛna mm. anɔpa no ɛna eduru ɛyɛ ɛɛm ewia bɛɛ eleven soso a mi saa wɔ different ɛyɛ program soso a mi saa ɛyɛ ɛwɔ today's tv mm-hmm. ɛna ɛɛm deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa soso no enumere ɛno soso no efi bɛɛ sɛsi kɔ no so no. na yɛn nso so no yɛbɛhyɛ ase yɛbɛka news mm. nti no sɛ mɛtumi anya eh, time akɔ eh, location no deɛ but eh, if not deɛ a anka wobɛkɔ o oh, sɛ sɛ sɛ menyɛ biribiaa deɛ a ne sɛ meyɛ firi deɛ a very great very great but um, asɛm yi sii yɛ yi metetee wɔ mframa mu sɛ polisifoɔ aba abɛkyew Nanso ɛnora metiee Kwadwo kasam no ɔse ɛnyɛ ɔno na ɛma apolisifoɔ bɛkyee wo.
Wohu sɛ um, saa asɛm no ɛsisi e, e, no mhm. me ankasa no mebɛka abɔnten sɛ eh, mhm. lewena ma apolisifoɔ afrɛ me yeah. and it's true ɛnokwasɛm lewen na ɛma polisifoɔ bɛfa eh, lewen na ɛma polisifoɔ ɛfrɛ wo ɛnso ɔse ɔnim ho hwɛ na mmom cyber crime unit hɔ no ah. because they are responsible for saa internet crime ne internet worse a ɛntwa yie no ah. they saw it ɛna ɔmo frɛ wo ah. na ɔno deɛ ɔni hand in it saa deɛ wei ntumi nsi da ɛni mm. ghana constitution mu sɛ apolisifoɔ yɛyi apolisifoɔ bi a wɔn tietie ɛyɛ ɛɛ fɛn sɛ youtube anaasɛ. agye sɛ obi akɔ make report. ah sɛ wɔn tietie youtube anaasɛ wɔn tietie internet hmm. sɛ ebi a wɔn ahu sɛ internet ebi a obi te sɛ ebi a ɛɛ mebo edin adi aka ase bɔ obi te hmm. sɛ ebi a efi ahyɛnso n'ega hmm. ebi a odidi ɛyɛ ebi a funny face atɛm na wɔn ahu no na ɔmo de ɛyɛ ɔmo power sɛ yɛkɔkye ɛyɛ Afia Swasini ga na odidi ɛyɛ Funny Face atɛm mm. dɛbi. agye sɛ Funny Face akɔrepɔte. agye sɛ Funny Face akɔrepɔte.
ɛna tu nti wokɔ police station no. mɛba mɛba mɛmo ato aso wɔ hɔ ɛna tu sɛ yɛwɔ nsɛm bi wɔ hɔ na sɛ ɔka ɛwɔ. ɛyɛ wo kasa mu a ɛna wɔn mmom no ɛbɛtumi aba abɛkyɛ wo ah. for instance sɛ ebia sɛ ɔkasa ebia ɛm wobɛkum obi mhm. wobɛwɔ obi sekan mhm. ɛm adeɛ bɛkye na nipa kɔ no ɛdisɛm mhm. saa nsɛm no na ɔkeka no ɛwɔ ɛyɛ wo video no mu deɛ a ɛna wɔn bɛtumi agyina so aka sɛ yɛbɛba aba abɛkyɛ wo because of sɛ saa nsɛm wei na wɔde abɛto abɔnten nti na ebia na wɔnyɛ wɔn na wɔbɛkɔ akɔyɛ but obi bɛkɔ akɔyɛ ɛde aba abɛhyɛ wo nti no wɔn bɛ frɛ wo na ade kɔ nti a wose nipa kɔ no wobɛkum obi anaasɛ wobɛ bibi saa no yɛbɛtumi aba abɛkye wo wate aseɛ mm. two wo sɛ wohwɛ ɛyɛ funny face a mm-hmm. ne nsɛm a ɔbɛka yɛ nyinaa no sɛ didi ate wo bɛdidi mpanimfoɔ ate mm-hmm. nyinaa no obie no ɔma meɛkye no but ɛkasa a wɔka no mu dialogue ɔmo make wo mu sɛ ɛne yere no ɔbɛbɔ ne tuo vanessa ɔbɛbɔ ne tuo na ɔnso so kunu ɔbɛkunu mo nso kun no mm. saa word na ɛbɛhyɛ no ɛna ɛma ɛsɛ no polisifoɔ ɛkɔfa no no nti sɛ kwadwo ka sɛ ebia ɛɛ wankɔ report na ɛfɛ sɛ ɛɛ ɛɛ polisifoɔ nankasa ɛna wɔn invite mi a ɔboa ɛɛ kwadwo kɔ report yɛ no mm. ne nyinaa ne sɛ ɛɛ misunderstand na ɛbɛda mi ne ne ntɛm mm-hmm. nti no the peacemakers ɛyɛ polisifoɔ no wɔn. frɛ me ɛna me kɔɔɛ nti me kɔɔɛ na sɛ ɛɛ kwadwo ɛwɔ hɔ abɛka n'asɛm me nso me wɔ hɔ me nso so maka me nso so m'asɛm but ɔmo pɛ sɛ asomdwi ɛba no ɛna ɔmo ɛsɛte asɛe no issue na ɛwɔ no ɔmo sɛte asɛm no ɛna tu ɛyɛ me ankasa me papa ɛyɛ me spiritual father ɛyɛ prophet. Ɛɛ Adom Kyɛdua so so. Ɛɛ nso yɛ Kwadwo so so ɛsɔfo ɛso so no. Mm, mm. Wɔn na Kwadwo so so kɔ asɔre. Nti papa ɛbaa yɛ mmienu yɛ ntɛm so so na wɔsɛte yɛ ntɛm. Oh, okay. Sɛ ɛnyɛ adeɛ sɛ yɛ mmienu yi wɔ yɛ funu mu baako na yɛbɛtumi ɛɛ ɛnya ntawantawa na sɛ misunderstanding bi saa no. Papa no ɛɛ wɔsɛ ha no. nti na sɛ ehu ne sɛ yɛn mmienu yɛ deɛ na yɛyɛ no ɛwɔ sɛ etwa so ɛna ɛka sɛ sisi adeɛ nti aseɛ ayɛ adwuma oh, bi aso akɔ nti asɛ yɛ yɛ mekɔ police station hɔ no ɛɛm police panyin no ɛɛ doctor saa na mm. saa na yɛ nyɛ fɛ no fɛ no mm. doctor wɔyɛ wɔyɛ peace maker ɛɛ ɛɛ papa mm. papa baabi a obi amekyia o mempɛ sɛ mede ne din bɛto dwa wɔyɛ wɔyɛ wɔyɛ te sɛ wɔsiesie asɛm no kama nice nice nti no owie se pɛ no na yɛsɔfo soso yɛnya ɛ prophet soso ɛsoso de nyamesɛm ɛsoso ɛde ɛbɛɛ mu nice one kɔma abotɔre ne biribiara no ɛso ɛto atwa good yeah.
uh, ansa na yɛbɛsɔre no mm. metie lewen kasɛ mu no ɔkyerɛ sɛ uh, deɛ amanfoɔ ɛkeka sɛ ɔno na ɛhyɛ top k kutu pama no bɔ nwom de tia wo ne n'asefoɔ no ɛnyɛ ɔno a Na nka ɔno no de sika bɛyɛ saa deɛ no ɔde bɛhwɛ nyanka which means he has nothing to do with deɛ top k ayɛ. Um,
deɛ kwadwo ka no mɛfa hmm. ne nsɛm no mmienu. Okay. One, ebetumi ama sɛ ɛnyɛ nokorɛ. Mm-hmm. So ate aseɛ? Yeah. Ɛnyɛ nokorɛ sɛ ebia ɔno no na ebia ɛma Top Key Ɛyɛ eh, saa deɛ. ɛyɛ saa. Ɔho, bɛtumi aba sɛ ebia ɛnyɛ nokorɛ. Na Top Key nankasa na ebia ɔno no Ɛde ne ɛpɛ sɛ pɛ. ɔbɛbɔ ne nnwom na ɔayɛ dɛ wabɔ. Top Key, baabi a wɔ biara mekyia wo. Eh, me nko ara ne ɛyɛ the movie actor a eh, nnwomtoni ahyɛ da ɛde mabɔ nnwom. Obi nsi da. mo sɛ bi nsi da ebi nsi da ebi nsi da eti enyim na da hɔ na ɛbɛda hɔ nom mi nkwa na nyinaa agye ase yes ɛnyɛ na ɛmi dɛ wuni sɛ mi saa nyom na ma dɛ ɛmi ringing tone aa ayi ma dɛ mi ringing tone. mate koraa na obi na edi nkɔmɔ sɛ sɛ ɔno ne wo ankɔde betwa video clip. ɛno ɛnka ho asɛm na mpakyɛw mmawie. Hey!
Ayi, top cake mu na ɔmo maa mi no. Mɛ de twɛ ɛyi ɛfɛ sɛ music video. na ɛbɛba aso aso wow wow ɛsɛ w'ani gye ho m'ani gye nnwom no ho ɛti sɛ wohu sɛ ɛnwom music video ɛtwa wɔ abɔnten a na ɛyɛ mia mede twa music video mede twa music video paa ɛfɛ koraa ɛti no tɔpke second one a so ɔba ma me no sɔfa bra na me san fa ntwa music video wei so fa ntoa so fi sɛ camera no a mekɔ ha yɛ na mede twa no camera no bɔɔden ɛnti no Eh, me de yɛ ne prɛko a na mama edita no mm, ayɛ ne nyinaa street ada ma me mm-hmm. wɔn twɛ music music video wow wow wow wɔn nso no wɔn twɛ music video tumi na mi de twa enyiwe mi dɛ enum deɛ ɛdɛ ɛdɛ paa waya deɛ ayi wɔso ade se mi but but ɛnyɛ de se but wei mu no encouragement encouragement adi ase ɛdi no okay wotie ɛyɛ.
ɛm kwadwo asɛm na ɔka na mm. ɛne ɛyɛ top k deɛ na obisa no na mm-hmm. top k deɛ no ɛm adekora nti a ɛma ɛm ebi mu de hyɛ kwadwo sɛ mm-hmm. ɔno no na ɛma top k bɔ ɔnwom ne sɛ mm-hmm. one ebi esi da okay ɛma kwadwo kaa sɛ ɛnyɛ ɔno a mm. but top k bɛka sɛ ɛyɛ ɔno a ɛno no nankyɛn two Wose ɛnyɛ wo na wama top key ɛbobɔ saa nwom no but wode ɛnwom no wode ayi video aso ate ase mm. wode nwom no ayi video a wɔte hɔ nom a wode sa ate ase mm-hmm. nti obi a n'adwene mu dɔ bi a bɛka sɛ ɛyɛ wa mm. ate ase ne bi ga kwesi ɛha me ɛni nti na ma mɛka saa asɛm no mm, ate ase ɛha me
mmiɛ nipa a ɛnyɛ asɛm biara na wobɛhu sɛ ɛha me ɔte ase me wopa ka me ho nsɛm ma adeɛ nkyɛn ɛha me ketekete koraa meyɛ me meyɛ me me me meyɛ willing to to to, to receive that ɔte ase mm-hmm. sɛnea woka previous days a nsɛm bebrebe na aba abɔnten mm. gone are the days mm-hmm. nsɛm bebrebe na aba abɔnten a me din bɛfra but obi ante me ma no kasa ɛwɔ abɔnten da mm-hmm, ɔte ase nsɛm bebrebe. ɔho mm. way back nsɛ bebrebe na aba the whole january february march mm, april mu mmɛ nyina no nsɛ bebrebe na aba ɛnsɛm baeɛ so no na bigger quiz me din ɛwɔ mu obiara yɛ video biara ɔbɔ me din yɛ dɛ ɛde ka asɛm mm. but then of the day no maama abɔnten me no me responde wa me responde wo ɔtɛ asɛ wɔyɛ bia me responde wo me wɔ me wɔ nipa bi wɔ ghana ha no ma wɔn pɔ wɔn ka me ho asɛm ma adeɛ kye ma adeɛ sa me responde wɔn da ɔtɛ asɛ. because me nya me hu ne sɛ ɛyɛ social media nsɛm woyɛ obi wɔ hɔ na sɛ wote Ghana na sɛ wonim social media issues a biribiara ni hɔnom a biribi wɔ hɔnom ketewa bi kwaba na wɔyɛ yi ɛha wo ɛne nkɔ nipa ɛba ne saa ɛwɔ nsa nipa no ankasa no na wopɛ sɛ wowu ɛne ɛbɛ ɛti kwadwo so ɔse nyɛ ɔna ɛhyɛ ɛyɛ top k ɛnwom na ɔto yɛ no ase na mm. nyɛ ɔna ɛhyɛ akyirɛ a sɛ wode kɔyɛ video obi nim sɛ ɔna ahyɛ aseɛ mm. two yɛhu sɛ asɛ video na sɛ wasa akɔ posti asa de kɔto wo page mm. ɔho ebi so kwan pa a na ɛnyɛ wo kɔdwo mm. yɛkɔ kɔdwo de i know sɛ sɛ o postu biribi ara kɔto page no kɔ anyɛ bi ɛnyɛ ɔna ɛbɛyɛ but obi bɛtumi ayɛ dɛ ayɛ ate asɛ obi bɛtumi ayɛ nti sɛ obi yɛ sei pɛ na na ɛyɛ akɔyɛ sɛ kodo na ayɛ akɔyɛ sɛ deɛ ɛm ɛm yakɔtwerɛ article bi ada akɔto ne page no mhm. ɛda hɔ nkɔ adeɛ nti kodo na ɛyɛ deɛ ɛtwerɛ yɛ but wɔn nim sɛ kodo nso onim adeɛ kodo onim adeɛ o minim adeɛ sɛn no onim adeɛ ɛte aseɛ kodo ontimi ntwerɛ wow ayɛ sisi mi ntimi ntwerɛ. Akwadwo nso mene no adi nkɔmmɔ several times sɛ ɔka borɔfo ne n'asefoɔ. Borɔfo bɛka bi anyɛ agya yi. Eti no sɛ ɔkyerɛkyerɛ no to a ɔtumi kyerɛ. But nam sɛ ɔwɔ ɛyɛ ne PRO ɔkyea me ne nim adeɛ. Ɔkyea me no deɛ ɔyɛ educated. Wɔn na ebi a ɔbɛtumi akyerɛkyerɛ. But ebi a influence no bɛfi kwadwo hɔ sɛ ebi a ɔkyea me. Ebi a kyerɛ sei. Anaasɛ ebi a aha ɔka sɛ kyerɛ sei dɛ nɔɔso ɔkyea me no mmom na akyerɛ no borɔfo. Na ebi nso aba sɛ ebi a kwadwo bɛka sɛ ɔkyea me kɔkyerɛ sɛ ebi a ɛɛm ɛɛm ɛɛm wanted. na ɔkyerɛ me ankɔtwerɛ wɔn ntɛm ebia na ɔno na ɔkɔ akɔtwerɛ ebia secure na kɔde nwu ɛntiri nka na kɔyɛ different thing okay nti no sɛ top kɛ bɛbɔ ɔnwom no ne nkɔ ne baa na ɛsi kɔdwo na ɛhyɛ aseɛ no ne ɔnhyɛ aseɛ no ɛɛ ɔno akɔdwo no mm. sɛ ɔhyɛ aseɛ sɛ ɔnhyɛ aseɛ no ɛne deɛ obi ɛne wo nim ne tiri mm. but uh, uh, uh, so far as a okɔ yɛ video ɛde bɛto abɔnten no deɛ mhm. obi anim sɛ ɔne hyɛ ase nti no ɛno no deɛ let ah, at the end of the day no nteaseɛ ne nkabom ayɛ adwuma ɛno na ne yɛhwehwɛ yɛda bɛda wase na ansa na yɛbɛsɔre so no na mepɛ sɛ mebisa wo ɛfa ɛyɛ shata ɛne saa sɔfo eh, issue yi wohu sɛ yɛ nokorɛ um,
asɛm wei no asɛm wei no mm. Eh, I don't want to comment too much on this fully because sɛ eh, anɔpa yi menya nteɛ sɛ yɛse sɔfo no mhm. apolisifoɔ akɔkye no mhm. ɛwɔ ɛyɛ Accra FM ɛmra no kɔyɛ mhm. program ɛyɛ Jesus ahoɔfɛ ɛne nti no eh, akɔyɛ bɛsepa ne kɔ nyina ahabanyasafoɔ eh, shata yɛsi yɛ hu no eh, ebinom sɛ yɛabɔ ne tuo ebinom sɛ ɛyɛ ne sɛ ebinom sɛ ɛyɛ ne sɛ yɛnya ne nyinaa ma apolisifoɔ na wɔn ankasa nyɛ wɔn investigation okay. i believe sɛ sɛ mmerɛ no ɛkɔ anim a yɛbɛhu sɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ yɛkɔbɔɔ ne tuo anaasɛ ɛnyɛ nokorɛ na sɛ yɛkɔbɔɔ ne tuo nso a ɛnam hɔ aso ɛna mekɔbɔɔ no anɔpa no na meka no me program no so sɛ sɛ um, shata ne pm etie anaasɛ ne pie, ne pie no ɔbɛtwerɛ saa article no bɛto hɔnom sɛ yɛabɔ hyɛtatuo no. Mhm. Sɛ ɛyɛ adeɛ sɛ ɛnyɛ nokorɛ sɛ yɛabɔ hyɛtatuo a, mhm. believe me trust me sɛ saa ne pie no ɔmɛtumi akyɛ no bɛtumi anya problem. Kɔse fear and panic. Saa ɛna tu sɔfo no soso no meka no anɔpa no mhm. sɛ saa sɔfo no soso no yɛbɛtumi nso aba abɛkye no because of sɛ saa asɛm na ɔbɛkaeɛ no ɛnɛ yi akɔba sɛ asɛm no abam akɔba mu nti ɔno nso ebetumi nso abɛyɛ dɛ abɛkye no mhm. ɛne sɛ ampanyampa amenyampa efi eight o'clock ekɔ ya ɛkɔ akɔkye no no nti no ɛɛ yɛn nyɛ ama ɛyɛ the peace makers mhm. wɔn na wɔn pɛ sɛ asomdwe ɛba nti no wɔn ankasa bɛyɛ ahwehwɛ mu wɔn yɛ ne sɛ deɛ baabi a wɔn bɛto no wɔn de to a ɛyɛ yɛn ana. yɛwɔ ghana ne sɛ sɛ te sɛ sɛ obi akɔyɛ sɛ obi akɔbɔ obi to obi akɔyɛ sɛ na metumi ɛha me because of sɛ yɛni saa akoma no a ɛtumi kɔtwe tuo sɛ de kɔbɔ obi dabi yɛ deɛ wɔhu sɛ yɛne obi anya issue a mm. na ebia no akɔ akɔyɛ atɛmdidie mm. ne sɛ ne sɛ wokɔ extend saa ne deɛ yɛde ɛni saa okay Wow! Abusuafoɔ, aha ɛna yɛde yɛn nkɔmmɔdie no ɛbɛsi. This is the Bedwam show. This is the only platform a yɛma obi biara akwanya ma ne bɛka n'asɛm. Sɛ wohwɛ video yi na nso wɔ biribi ka ho a, our doors are open. You can come in, we will sit you down and we talk over matters. We do not discriminate. We love everyone and our doors are always open 24/7. And at the same time no, ɔn sɛ most of the time no,

anaasɛ akosi oh you have the privilege
mekyia ɛyɛ meankasa no spiritual father mm-hmm. prophet adom kyɛdua kyia no ana ɛyɛ that man yeah. the man of god asɛ mehu ne different o oh.
papa no papa no papa no we, we, we different person

ɛde wɔn nsa atototo ne nsa na ɔteɛ ana wontaa hu no abɔnten sɛ ɔbɛka nkɔmhyɛ bi sɛ yi ɔbɛhyehyɛ nkɔm mm. dabi nyɛ saa na ɔteɛ ɔnkasa koraa dabi wohu sɛ ɔkasa but at the moment da bi a wobɛhu no biara no na wɔyɛ din wɔyɛ din papa wɔyɛ din ɛɛ mente na ano no kasa wɔ abɔnten da mm. but yɛwɔ ɛfɛ nsa yi ɛɛ nsɛm bebrebe wɔn ma abɛfɔrefɔre ne paa but ɔho yɛ ate dabi ɔma. ɔmfiri wo koraa deɛ ɔyɛ no ara na ɔgu so a ɔyɛ nyame adwuma no a ɔyɛ no ara na ɔyɛ sɛ wobɛte sɛ sɛ papa aba abɔnten abɛka sɛ yi ana wobɛgye di sɛ ɛduru ɛyɛ 31st a obi a ɛhyɛ nkɔm ɛyɛ seisei no ne deɛ no koraa no ɛbɛba but the end of the day no ɛɛ

Papa mekyia wo megye di sɛ wo ne mummy mo nyinaa mo yɛ na Kofi nhyira wo paa ne mpaeɛ a ɛɛ wobɔ de ma me ɛne ɛyɛ ɛɛ kyɛ sɛ we are great man. Good.
All right. Abusuafoɔ aha ɛna yɛde dwumadie no bɛsi. See you another time. Yɛwie.